Популяр, супер популяр җырчысы. Акчарлак газетасында Ренат Рахматуллин үзе, мин шаккатам. Ренат, синең хәтта шоферың да бар икән хәзер. Син шул хәле баедыңмы инде? Әле миңа әйткәннәр ди, Ренат Рахматуллин череп баеды инде бу. Череп баеп булмый инде. Сәлам бар җитән. Абдурахим, мин рәхмәт әйтәм сезгә менә шушы матур әңгәмәгә чакырганыгыз өчен. Без сәне күптән генә Акчарлак газетасында булганым юк. Менә белән шатланам. Мин әле онытылмаган икән, кайбер кешеләр онытылды, Ринат Рахматуллин җугалды, Ринат Рахматуллин телевизордан күрмибез, радиодан ишетмибез. Ну, төрле хәлләр бар бу дөньяда. Бөтен кеше идеальный булып бетә алмый, бөтен кеше теге бөтен әйберен эшләп бетерә алмый. Ну, әлегесегә, әлеге вакытта Аллага шөкер, нормально. Барысы тәртип. Һәм инде син җырладың дуэт белән мин беркөнне карадым Ильмира Сөләйманова, Иркә, Әлфинә, Ильвира Сөләй...
Хамматова. Ә, Ильвира Хамматова белән. Кайсысы бик нык ошады? Тагын кемнәр белән җырларга теләк бар? Ошады в каком плане? Мәхәббәт беләнме? Юк, син шундый туры сорау бирдең, кайсы ошады ди. Әйе, кайсы ошады?
Бәлки мәхәббәт ягындадыр, син бит мужик кеше.
Һәрбер кеше, һәрбер дуэтның, әйе, ничек дип әйтим, һәрбер

Шундый э, общительный. Иркә инде, Иркә ул строгий, ул инде
Строгий мени? Строгий. Инде ул ул ул Аксубай мишәре, мин буа мишәре. Әннекә иде. Ул я бер вакытны әйткән сүзе бар Иркәнең. Ренат абый, син син дә мишәр, мин дә мишәр. Син буа мишәр, мин Аксубай мишәре. Ну, син добрый мишәр, ну, мин усал мишәр дип әйткән бар. Мин усал мишәр, ну, син добрый мишәр дип әйтә торган миңа. Шуңа күрә... Усаллыгын сиңа күрсәттеме? Юк инде, усал дип тел... Мишәрләр бөтенесе инде усал күренә инде. Ну, алар эштән усал түгел бит инде. Ул иркә дә эштән усал түгел инде. Әйе, әйе, әйе. Да, ул просто теге төшке кыяфәт бит инде, обманчивый. Аны бөтен теге ниле строгий диләр, ни диләр. Ну, былай, эченә кереп нитсәң инде, ул ашык, добрый,

журналист инде ул тоже менә минем белән бер дуй җырлыйсы килә ренат абый дип менә шул ә без җыр сайлыйбыз инде чтобы э, ну туры килерлек булсын инде икебезгә аның тавышына да аның яшьләрский да булырга тиеш инде халыкка да барып җитәргә тиеш менә шул мин э, мин дә язып теге ни э, предлагать итеп карыйм Аннан соң башка ниләрдән дә шулай сораштырып үтәбез, композиторлардан, шагыйрьләрдән шулай. Менә шушы яңа елга хәтле муштала кушса, кушса, без аны яздырып чыгарабыз дип уйлыйм инде. Бая әйтеп бетермәдек. Син акчаны шул тамада буларак кына эшлисеңме, теге сәхнәдән тыш инде?
Акчаны да мин мин Атна сайын туйларда мин, атна сайын юбилейда, атна сайын банкетлар, банкетлар тетеп Аллага шөкер беткәне юк. Пандемия вакытында да теге анда монда эшләп торды акча. Безне бит вообще кисеп аттылар. Артистларга вообще бетте ход. Артистлар, рестораннар, кафелар ябылды бит инде карантин вакытларында. Безгә дә бит тоже бик рәхәт булмады. Ну, шуңа карамастан да инде выкручиваться итәсең, бер кайда барып булмый. Синең күпме бәяң? Алып баручы буларак. Ну, мин алып баручы буларак та... Алып баручы дебит, тамада буларак инде. Тамада буларак та җырлыйм мин хә. Бик сирәк, бик сирәк. Минем бар... Ә, син җырлыйсың гына?
Мин, мине чакыралар просто как җырчы. Минем җырларны э, яраткан яшь парлар, юбилярлар, туган көннәренә мин как җырчы. Тамадалар, ниләр үзләре табалар. Мин просто киләм, Үземнең ставканы куйган, килдем мин. Үземнең анда ничә, алар ничә җыр заказ итте, алар инде үзләренең яраткан җырларын заказ иттеләр, ничә җыр кирәк. Шуннан исходя из этого инде без
киләм мин, җырладым, киттем.
Күпме ставка?
Ой, якынча.
Секрет.
Секрет? Күп түгел, потому что... Күп түгел дигәндә, һәр кешенең бит тормышы үзенчә кырыла. Кемдер 1 миллионга кырыга может, былай гына әйтәм мин тормышын. Кемдер 10 меңгә. Ну, хәзерге авыр вакытта кешенең гәйдин һәр вакытта навстречу барасын дип әйтәсем килә инде. Кешене аңлыйсың, состояниесен, сисенен, положениесен. Ну, договориться, төрле була. Төрлечә була. 50 дә була, 30 да була, 100 дә була. Кем күпме бирә ала инде.
Определенный теге менә мә менә шуңа сумма мин белән шундый артистларны, җырчыларны бер сумманы куйган ул. Ул сиңа авылмы, районмы, шәхәрме, анага не волнует, бер сумма. Но алай мин андый ни белән, андый күзлектән карамыйм, мин кешенең состояниесенә карыйм. Үт бүген син артист, иртә теге артист та булмаска можешь. Дөнья дигән.
Дөнья бит ул, дөнья түгәрәк.
Пастиргә дә калырга можешь, Ходай сакласын. Әй, әй, әй.
Бөтен бөтен әйберне, бөтен әйберне акчага әйләндереп бетереп булмый. Дуслар кирәк, якыннар кирәк, танышлар кирәк. Акча, акча булса дип әйтәләр инде дә, но күңел, күңел тынычлыгы кирәк бит кешегә. Акча, акча ни генә түгел, тынычлыгы гына түгел. Шундый хәлләр инде менә шул. Син ир буларак бәхетлеме? Бәхетле ике кызым бар.
Ике кызым. Ике кызым. Алар турында бераз сөйләп кит әле. Ну, берсе инде э, старший кызым инде минем монда Казанда тора, кияүдә, внугым бар. Внугым бар. Син бабаймыны инде? Бабай инде мин, да.
Әннекәй.
Бабай, бабай. Шундый яшь бабаймы?
Бабай, да.
Сиңа бер 40 та юктыр әле. Юк инде, какой инде, юбилей булды бит быел.

Әйбәт шундый. Кияү кайда эшли?
Кияүләрнең үзләренең бизнеслары, кызлар белән алар инде э, мебельный фабрикалары монда Казанда. Мебель белән заниматься итәләр. Үзләренең эшләре инде, үзләренең бизнеслары. Ә кыз кем булып эшли? Кыз ну, үзенең кибете бар.

Шулай. Буада укый. Ансы. Буаның үзендә инде син буада торасың да түбә. Я мин мин кие там буада да мин торган җир. Мин нидә авылда да минем Түбән Нарат башта ул. Түбән Нарат баш авылында. Кем калды? Ана бит әниең э, вафат булды бит. Инде әнкәй үлгәнгә 3 ел, но э, мин әнкәйне бик каты яратадыр, бик каты хөрмәт итәдер инде. Мин аның сүзеннән башына чыкканым да булмады. Мин аны һәр вакытта да э, ул мине Догалары белән үзенең менә ниләре белән гел менә һәрвакытта ул мине минем юлым тормышымда ул маяк булып әнкәй мине яшәт, яшәде, яшәтте мине. Аннары үлгәчтен
Шунда Түбән Нарат башта җирләдегезме? Түбән Нарат башта анда кеше күп, әнкәй бик әйбәт кеше, анда 500 артык кеше килгән, аны җирләргә, аны итәргә бик уважаемый кеше. Ул балаларны, бала белән Балалар белән общий язык таба беләдер ул бит. Э, элеккеге ни, тәрбияче инде мәктәптәге тәрбияче. 40 ел эшләгән тәрбияче булып, шуңа күрә дә инде балалар балалар белән дә тел таба белә, уртак тел. Алалар белән дә, исерекләр белән дә, хулиганнар белән дә, менә бөтенесен җайлап, майлап, менә шундый теге искитмәле кеше юк. Искитмәле кеше мин сокланып яши дим, менә ничек шулай булдырып була, шундый энергичный, шундый динамичный, шундый э, менә Искитмәлим, я шулай тиз үлеп китәр дип бер дә уйламадык без. Ничә яшьтә булды?
78-дә.
Менә шул ни.
Аның э, бит инде үлгәч сындык ача бит инде кеше сындыкларын ачкач, э, шуннан язуларында васият килеп чыкты. Нанда язган төрле төрле төрле әйберләр, кемнәргә нишләргә, нишләргә, и шунда язган. Ренат э, Нигезне ташламагыз, туган нигезне ташламагыз. Ишекне бикләмәгез. Ни дигән? Йортны сатмагыз дигән. Менә шундый васият. Менә шул васияттән мин инде нитеп шуңа тугры булып, менә безнең йорт бакыжына бикләгәне юк, бакыжында да ут сүнгәне юк. Мин шул без шунда ике җирдә шулай яшибез. Ике җирдә яшибез.

Һөнәр фестивальләрдә, ниләрдә, диск солянкаларда шулай, балалар солянкаларында шулай. Хәй укыйм. Кияү кодалар белән уртак тел табу. Ул кияү белән, кияү инде минем кияү улым кебек тә, минем бит инде улым юк. Кияү минем улым кебек тә, мин аның

Бөтен секретларында без аның белән сөйләшәбез. Бөтен проблемаларында икәү сөйләшәбез кияү белән. Бөтен э, уртак эшләрендә шулай бергә решать итәбез. Короче, аның миңа әйткән сүзе бар. Менә әти, рәхмәт сиңа, мин аның кыда безнең белән строгийрак. Да, инде строгийдан ну, добрый ул, үзе, ну, Начальник, начальник инде директор. Все-таки мин әти белән сөйләшә алмаган, үземнең әти белән сөйләшә алмаган серләремне, ниләрне синең белән сөйләшәм. Рәхмәт сиңа менә шул булганың өчен дип менә шундый. Исемең ничек?
Фәнис.
Фәнис.
Кияү Фәнис, кызым Мандыш, аналыбыз Самир. Шул кода белән кодагый инде алар алар алар молодцы, суперлар, алар искитә мин просто гына. Без почти бер яшьтә. Алар безнең ничек туры килгән, например, э, ни бер яшьтә дә безнең балалар да аларның аларның ике малай, Бездә ике кыз. Э, безнең старший малай э, кыз белән э, кияү бер яшьтә. Кечкенә малайлар минем кечкенә кыз белән почти бер яшьтә генә шул шул форматта. Ай ай ай.
Синең тормышыңда авыр вакыйгалар булды. Шуларны сөйләп үз әле миңа кайберләрен. Ринат Рахматуллин. Инде кайсы кайсы авыр вакыйга ул бөтенебездә булган инде. Син
мин гомер буе сине курайга чакырдым. Аларны беләдер инде, но әйтмәдем, әйтмәдем. Аннары бер тапкыр вы сөйләгәнсең дә биргәнсең. Шуңа соң, эй, мәйдан бу сөйләгән икән. Ә миңа мәйдан сөйләми дидем. Шуңа күрә хәзер шулай дип сорау бирергә батырчылык итәм сиңа, Ринат. Ачуланма мине. Юк, ачуланма. Төрле хәлләр булган, әйдә сөйлә шуларны. Дөрес, нинди хәл булырга мөмкин инде. Хәтта төрмәдә булган, дөрес булса. Ул инде. Ул ничек булды соң? Мин шаккатам. Яшьлек хатасы инде ул просто анда. Менә шуны сөйләле. Мин аны кайтасым килми. Ситеп әйтим. Бездә ул ике сүз белән генә әйтеп китәргә могу. Ну, Син миңа ачуланма, син миңа сөйләдең, шуңа күрә сиңа сорау бирәм. 90 нчы елларда инде ул әйберне бөтен кеше үткән инде.

Булды шундый хәлләр, тоже миңа да шунда барып кайтарга туры килде. Ничә ел? Бер-ике ел. Бер-ике ел. Ул сиңа нәрсә булса бирдеме? Ну, ничек бирмәсен?
Бирә инде ул кешене акылга утыртты. Ну, яшьлек, яшьлектә һәрбер кеше хата ясый инде ул. Анда бармаса, башка төрле хата ясап куярга может. Яшьлек шуның өчен инде ул. Яшьлек Аннан соң үзгәреп кайттыңмы? Күп кеше бит үзгәрми, гел шунда бара. Мин Юк, юк, үзгәрдем мин.
Мин минем ничек дип әйтим? Вообще на 180 градусов үзгәрдем. Шуннан кайткач. Да, башкача уйлар, башкача тормыш. Уже Кеше армияне үзгәреп кайтамы? Әйе. Менә шундый, шундый форматтарак. Үзгәреп кайттың инде. Да инде нормально.
Ну, анда кешенең, опять-таки, үзенең, үзеннән тора инде, үзенең баш мие ничек эшли, кешенең, үзе ничек, ничек, үзе, кеше үзенә үзе цель куя, или анда, или монда инде, или Аннан кайткач бит әле элекке дуслар да була. Алардан арындыңмы? Ну, да инде. Ничек арындың?
Аның юлы бармы? Синең үз юлы. Мәсәлән, элекке менә күп кеше әйтә, яңа тормыш башласаң килә икән ди. Элекке дуслардан арынды. Теге начар дуслар турында сүз бар. Аңладым мин, аңладым.
Э, ничегрәк арынды? Синең үзеңнең секретың бармы? Әйт әле. Юк, ну кешенең бит инде үзенең мнениесе бар. Ул бит никто никому никто никого никуда не привязывает. Шулай бит, кешенең үзенең мнениесе бар, үзенең ответы бар. Әйтәм бит, или анда, или монда. Все.
Син туры Мин туры юлын сайладым да, все нормально. Бу булды бер тагын инде авыр вакыйгалар булды. Менә безгә сөйләрлек. Тормышыңда.
Аварияләргә эләктем бит мин күп. Син бик каты йөрисең бит. Егерме тапкыр авария эләктем мин, егерме. Егерме тапкыр? Барысына санасаң, егерме тапкыр, он алты машина туздырдым мин. Он алты машина?
Он алты машина менен авария аша узган машина. Ул теге Мактанов сили торган әйбер түгел инде ул да, но мине Ходай саклый. Аның бер биш алтысы точно смертельный авариялар Камаз астына гына өч тапкыр кердем мин. Теге төнлә белән йоклап китепме ул? Ансы Range Rover белән дә, ансы, ансы, ансы бер, анда тагы ике тапкыр КАМАЗ астына кердем. Бизап. Теге вакытларда ук 14 машина белән йөргән идек, мин КАМАЗ астына кердем мин. 14 модель машина белән ул вакытта ул бит инде опасный бит инде бер нинди подушка юк, нәрсә юк бит инде, просто такта ат арбасы кебек. И туда Ходай шуны саклап калды, Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Менә бит инде актыгы февральдә булды быел. 15 метр очтым күпердән, Кепәк, инде Самарга концертка, Самарский областька концертка барганда, ну, скоростен не рассчитал, наверное. Син каты йөрисеңме ул? Мин кат йөрим дә. Ничә километр анда? Төрлечәйн обстановкага карап, обстоятельствога карап. Самарага барганда очтыңмы син? Самарский областьның бер авылына заказ буенча концерт көндезге икедә инде. Кыш көне бит не февраль, 24 февраль.

Руль ничек машина туп-туры барды, шулай иште кулакларын сындырып, 15 метр аска төштем мин. Шул анда да исән калдым. Ә кем сине килеп э, тартып чыгарды? Анда ул трасса да түгел, оживленный трасса түгел, ул навигатор алып киткән әйбер инде ул. Анда беркем йөрми дә, беркем әйтми дә, анда үлеп ятсаң да, анда күреш юк, анда болай килеп карасаң да машина күренә. Ул трасса, э, ул күпердән янасын мин белдем инде, күпме Анда күп бүлүчләр булган инде, шулай эчкүчләр булган анда күп. Мин ничек инде, минем машина бит кадалды да, җантайды. И, ис чыгам әйтәм, бу шартлый хә, чыгарга кирәк бит инде, ничектер чыгар, бер юк чыгарга кирәк, миңа надо выйти. Анда бит шок булган уже, может, аңында югалтып алынгандыр минем. Искә карыйм, искә ишек күренеп тора инде тегенең пассажир ягындагы машина җанга ятты бит инде. Шофер ягына бәр нитте удар. Шул истән ишекне ачып булмый, кул сызлый. Ишекне ачып сикердем анда кар инде бераз, кар бар ял февральдә. И шабам, аяк авырта, кул авырта, шабам үзем, шартлыйм әйтәм, машина шартлый. Шау бардым да утырдым арып. Көтеп торам машина шау. Ун юкмы шау, ун юкмы көтеп торам юк. Мин нидән генә бер кат свитердамы, курткалар да шунда калды, бөтен бөтен телефон, бөтен берсе алмадым бит мин сикердем, мен һәм һичкә шатлый. Шул өскә карыйм, тегене бер машина да узмый, күренми, юл да күренми. Вообще, шул карны менеп, карны җырып менеп, аяк сызлый, мендем, нигә асфальтка мендем җиттем. Бер движение юк.
Бу быел булдымы? Да, февральдә быел. Авылны күрәм, авылга Мәдинәхә барага бер километр инде авыл. Шул авылга барган Шул кире.
авылны чыктым да, юк, авылны чыктым да, мин дальше китәм инде. Бу анда бер авыл инде. ул. И бында карыйм, юк, тегендә карыйм, карыйм, тегеннән бер ланкраузер бырла. Миңа таба авылдан чыкты да бырла. Мин бит битләрдә кан иде шунда. Битләрдә кан алып тора. Болар килделәр, ике яшь кенә кыз үрелде. Ну, килделәр дә мин туктатам инде. Узып киттеләр алар, туктамадылар.
Курыкканнардыр инде. Курыкканнардыр инде.
Узып киттеләр, туктадылар алар. Туктадылар, артка бирәләр. Мушталар мине теге бер исерек бер бомж дип белгәннәрдер, анда бит өстә кар, кан. Хәни туктадылар да ике кыз чыгып төште. Арттан бер җегет төште, чыгып төште. Что случилось, Мәтәм? Вот, говорю, попал. А где машина? Мы тебя вон внизу килеп карыйлар. Там есть столько кто мы тебя не говорили. Шулай иттерем, МЧСка, ГАИга, шулай килеп, итеп, мені шул. Скорыйлар белән алып киттеләр. Шуны хәлләрме? Скорый белән алып киттеләр.

Аңкыдай чатлаган шул. Мин шул уйлыйм инде менә әнкәйнең менә шушы әйткән васыятьләрен мин үтәгән өчендер дип тә уйлыйм инде теге. Бит инде аның дәвалары менә һәрвакытта мине саклап тора. Мин шул шуны гына шуңа гына юрыйм. Башкача анда ни юк. Юрый торган әйбер юк. Машина шунда калдымы?
Машина калды мина, битле больницага машинаны шул эвакуаторлар белән ниләр белән алып кайттылар инде аны. Ә Әйберләрен алдың инде анда, ә бит. Анда телефоннар ниләр калган дидең бит. Телефонны алдык, телефон ватылган инде бу нәрсә. Әй.
Хәзер син шуннан соң яңа машина алдыңмы или инде үзең йөртмисеңме хәзер? Менә монда водитель белән килдең.

Шундый мия кала теге шоковое состояние, что ул машинага утырырга курка даже. Миндә андый әйбер юк. Мин менә егерме тапкыр авариягә эләгеп тә, мин скоростьны беркайчан киметә алмыйм. Шулай выработанный идем инде.
Киметә алмыйсыңмы? Арттырып йөрисеңме син? Әле дә штрафлар күп түлисеңме? Мин дә. Күпме килә айга сиңа штраф? Юк, утыз кырык килә инде. Утыз кырык?
Штрафка гына.

Кемнәр булса да кирәк. Әйе.
Керәсең син, гел син менә акча ни сорап утырам менә. Бай, бай егет бит ди. Бай түгел мин, мин нормальный егет. Син дә теге Мәскәүдә бай. Бай Нурани Тямаев бай, бай Эльвин Грейлар бай, Нургалиевлар бай, вот алар бай.

Әйе. Авариягә шул теләсә ишем. Бетте.
Әти-әниеңә күчәбез әйе. Әниең турында сөйләдең, әти-әни. А?
Бетрик. Үзеңә кара. Калганын газетада укырга. Ә, калганын газетада укырсыз. Рен Рахматуллин менә акчалыкка килде бүген.